na adwira nsɛ nsɛm yi a ɛno ama mpanimfoɔ ɛpaw kɔmitii na nnɛ kɔmitii no ɛde n'asetena aba awieeɛ no ɛna wobɛkae a ononyamfoɔ kennedy akɔmprɛkɔ agyapɔn yɛ mmarahyɛbadwani ɛwɔ asen central wɔde ɛbɛto dwa Sɛ deɛ ɛkɔɔ so wɔ adwira no, ɔno deɛ ɔsusu sɛ nsɛntwerɛfoɔ di mu akotene paa. Na ɛberɛ a asɛm no siiɛ no, nsɛm a Joy FM foɔ yɛ multimediafoɔ dii kan de baa mmɔnten soɔ no, ɔsusu sɛ wɔsɛ yɛtwe wɔn tena ase na yɛkasa kyerɛ wɔn. Ɛsiane sɛ wɔn na ɛyɛɛ takra wɔ gyam ɛma adwira mmabunu hunu sɛ gyama aberanteɛ na wɔati nananom nseɛ do yɛ frɛ sɛ Ibrahim Mohammed Kaka no, wɔyɛ Fix the Country ni Ɛna ebi aban mu mpanyimfoɔ bi nam sɛ wɔreka nneɛma a ɛnkɔ so yie wɔ ɔman mu nti yɛasoma ama yɛakoto agu no so sɛ mmɔborɔ asi no aboɔ sɛ Stephen wɔ Bible mu ma ɔte nananom wɔ nseɛ do. Enti sɛ pintepinte bi bae na sɛ basabasayɛ bi bae wɔ adwira a, yɛmfa soboɔ no mmɔ Joy FM ne Multimedia nsɛntwerɛfoɔ no. Saa ne nsɛm yi a ɔde too dwa yi no, ɛmaa ɔkɔkekaeɛ ara ma ɛkɔduruu sɛ, sɛnkyerɛwni yɛ a yɛfrɛ no eh, erastus eh, asare yɛ a nsɛnkyerɛwfoɔ no eh, multimediafoɔ twerɛ no eh, soma no maa ne kɔɔ adwira no wɔno ne report a wɔkɔfa ɛbaeɛ no wɔamfa nokorɛ fan anto dwa ne so ɔno kennedy japan ne nkɛyɛ ma mpanyini a ɛnkɔ ɔbɛsoma me akɔ akɔfa no ama mmarima four strong boys alee no wekuta ne nsa benkum na wekuta nifa wekuta ne nan benkum na wekuta nifa na anka yɛahwe no ara ma ne ho ayɛ no ya, yɛwie a yɛabuutubuutu no, na yɛaka akyerɛ no sɛ, akwadaa asoɔdenfoɔ yi a wontumi nyɛ nsɛntwerɛ adwuma yie, kɔ na wokɔ a, nkɔ nkɔyɛ saa biem. Saa nsɛm a ɔde to dwa no na Multimedia Adwuma Kuo no atintim krataa de akɔ akɔma radio stations ahodoɔ sɛ papa no Mmerɛ bi duru yi, Emmet no sɛntwerɛni bi ɔtuu n'ani Teddy sii ne ho saa ara, Emmet Swally, sɛ nkurɔfoɔ kye na wɔmmo no, ɛnne gyina bi, ɛnne ɛtee sɛ nkurɔfoɔ akɔ akɔbɔ ne tuo yi ɛbɛsi nnɛ koraa deɛ ɔbɔɔ aberanteɛ no tuo no, Ghanafoɔ nhunui. Enti wɔn suro Canada Japan gye mfite, enti polisifoɔ nhyɛ aseɛ na yɛmmɔ saa sɛntwerɛni no ho ban. Saa nsɛm yi na ɛmaa Nam sɛ Alhassan Suhuyini Wɔn nso yɛ sɛntwerɛni dada na afei ne wakɔ akɔyɛ mmarahyɛbadwani nti wɔkɔpagya no wɔ mmarahyɛbadwa fie sɛ ɛbɛyɛ a ɛnka yɛnto nsa mfɛmfrɛ ononyamfoɔ Kennedy Akɔmpreko Agyapong yi na nka ɔnkɔ Privileges Committee anim na ɔnkɔ yi nsɛnsɛm bi ano san so ohun sɛ saa ne nsɛm a ɔkae ne ne ho kwan sɛ mmarahyɛbadwani ɛtra abɔnten ɛkeka saa nsɛm bi sɛ ɛyɛ saa na ogu Mmarahyɛ Badwafoɔ anim ase na yɛnkɔ nkɔtie Wukua da a na ɛyɛ July Kitansa bosome da ɛtɔ so edunan no Alhassa Suhini ɛwɔ Mmarahyɛ Badwa fie sɛdeɛ ɔsi maa soɔ maa mpanyinfoɔ sɛ manim no ara no yɛnto nsa mfɛmfrɛ Owura Kennedy Akompreko Agyapong na ɔmɛyi nsensɛmbea no. Order 78A, The Speaker, Order 78A.

is on the conduct of the said member on his own television network which has caused another network Joy FM to refer him to the CID. Wei yɛ Okuada no July Kitansa bosome da ɛtɔ so edunan ɛna mmarahyɛbadwani yɛ a ɔwɔ Tamale North Ɔnabo Alhaji Alhassan Suhuyini nam sɛ ɔyɛ sɛntwerɛni nti ɔsɔre gyinaeɛ sɛ Owura Kennedy a Japan de animguaseɛ yɛ aka mmarahyɛ badwa no ɛsiane sɛ sɛ ɔkɔgyina baabi na sɛ ɔkɔka sɛ sɛntwerɛni Irasusa Saredonko nam sɛ ɔkɔɔyɛ ɛkɔyɛ report wɔ adwira na ɔsusu sɛ ne nsɛm ne kɔfɔ a yɛ ne baayɛ nti yɛnkye no ne yɛmmo no mutu buutu no waka bi pɛn ama nnipa no a aka sɛ yɛnkye no mmo no no a ɛne gyina bi Yɛabɔ ne tuo ama ɔte nananom wɔn seɛ do ama seesei ɔne nipa no koraa a wɔbɔɔ tuo no bɛsi nnɛ polisifo rehwɛ no a yɛnhu no. Na ɛkyerɛ sɛ anomaa a yɛde ne ntakra yi mmusuo no, wɔtu a wɔse yɛyɛ ahwɛyie ɛfa ho. Nano ɛreyɛ ayɛ bosom yɛ a sɛ yɛgyegye so a woanhwɛ a nsɛntwerɛfoɔ ntumi nyɛ wɔn adwuma wɔ kuro no mu. Ampa ni ampa ara saa berɛ no Speaker agye atum sɛ yɛmfa Owura Kennedy Agyapong nkɔ Privileges Committee anim na yɛnkɔbisabisa no nsɛm bi. Na ɛno Ɛna ɔno ara ankasa ne radio station Ɔman FM foɔ ɛto nsa frɛ no ne ɛbisa no sɛ sɛ sɛ deɛ yɛsɛ yɛmfa nkɔ Privileges Committee na onuonyamfoɔ kene deɛ kɔ mprɛko Japan woyi ano sɛn ɛna ɔsɛ hwan na ɔsɛ o Alhassan Suni na ɔsɛ Alhassan Suni no sɛbi ɛsɔn sɛbi ɛnyɛ adomo mfa nkyɛme nyansa bi ɛni ne tirim na nsɛm no ɔde to dwa ɛwɔ mmarahyɛbadwa fie hɔ no nyansa biara nso ɛnim a hɔ sɛ yɛde yɛ adwuma no. M'asɛm a mekaeɛ no, meda so gyina so. Obiara ntumi nyɛ me hwee nnɛ, ɛnyɛ me hwee ɔkyena nso. Yɛntie Onuonyamfoɔ Kennedy Akompreko Agyapong. They incited the youth of Akyura through NDC, ɛfei meka no yie more, NDC foɔ ɛkɔ hyɛɛ aseɛ because of the false reportage by Joy FM sɛ DCE or MCE Akyura bodyguard. na akokum Taka na wɔn starteeɛ mmerɛ a Asiedu Nkɛtea ne Fofosu Ampofo wɔn ne John Buodu mu yɛ meeting political yi no sɛ they left the meeting because the news sɛ yɛkum NDC foɔ is that what is happening right now Ghana foɔ ɛnokorɛ ne baeɛ no saa na ɛsi yɛ ana Joy FM ɛdeɛ na wɔn pɛ wɔ wiase they want to destroy this country na wɔn mmom wɔn anim wu wɔn anim wu sɛ Wɔn mu mmom ɛkɔ repɔto and that stupid boy ɔse ɔyɛ MP useless MP wo kɔ yɛ statement wo kɔ yɛ statement sɛ meme nkɔ privilege ɛfɛ me didi na tɛm moɔ sɛ wɔyɛ foolish MP suwini so stupid wɔn ɔbra da nti ɛka ɔno nko anka Ghana ahye. That is Suhuyini for you That is Suhuyini for you Onipa a ɛyɛ adeɛ bɔne ɛtie nnipa mmeranteɛ hwɛ mmeranteɛ a ɛkɔguu adwira kurom because of Joy FM ntoro a modi yɛ nti mo mmom mowɔ nerve to go and complain Ghana paa nokorɛ si and no body has been able to condemn Joy FM act a wɔn yɛɛyɛ sɛ nyɛ timely intervention by this military ɛne apolisifoɔ a sɛ mo tie ɔhene no ne representative asɛm a ɔkaeɛ a sɛ nyɛ apolisifoɔ ne asogyafoɔ no a ɛka worse things would have happened. abusuafoɔ wei ɛyɛ mmarahyɛbadwani yi a ɔwɔ asen central ononyamfoɔ kennedy akɔmprɛko japan ɛna ɔne tamale north mmarahyɛbadwani alhassan suhini wɔn ato ayirim no ɛsiane sɛ owura suhini akɔ mmarahyɛbadwa fie sɛ asɛm a kennedy japan kan no wankasa yie yɛmfrɛ no privileges committee ama mmarahyɛbadwa no agye atum sɛ ampa yɛmfa no mmra privileges committee mmarahyɛbadwani kuo Yɛ a sɛ obi yɛ adeɛ bi no sɛ wɔn gye di sɛ ɛbɛgu mmarahyɛbadwa no anim ase yɛde wokɔ hɔ na yɛhu sɛ ampa w'adeɛ no a ɔyɛɛyɛ no ɛgu mmarahyɛbadwa fie anim ase a na yɛatwe w'aso ɛno hɔ ɛna owura Kennedy Agyapong se boy no a wɔse mmarahyɛbadwani no ɔyɛ boy na afei wɛs ɔyusu yɛ no mentumi mfama no nka sɛ ɔyɛ obi a sɛbe nyansa bi ɛni ne tiri mu enti kɔɔde no akɔ privileges committee anim no ɛnkɔ nkosi hwee ɔgyidi sɛ ɔbɛfa no ho adi san sɛ ɔno Ɛnokorɛ ɛna ɔkaaɛ de kyerɛ Ghanafoɔ.